Televidente danki ku bo ta huntu ku nos bèk den Trèmer Dia. Manera mi a bisa bo nos promé invitado ta bèk eingelik huntu ku nos, Olga Job. E tabata t'ei siman pasá, nos a papia kuné, hopi hende a konos'é dor di e biahenan ku el a hasi na Asia. Caminda la conta tur e lokenan cu el a experiencia, tur e lokenan cu el a haci, sigur sigur pa hiba un tiki mas leu e nomber di Corsou y tambe nos lenga Papiamentu, anto Olga ta e bek awe pa nos combersa cune, no di e biahenan, aunke ke biahenan forma e totalidad si, pero como un wellness coach, Olga ta e bek. Olga, welcome. Danki, danki pa te pa mi ta e bek. Great cu bo ta ey. Ma bisabo mi ta dunabo e boton, e boton di bon yu Corsou paso mi ta tine warda fe bia pasa cu bo bin Corsou tabata nea den simana di bon yu Corsou pero nos no a logra topa anto mi ta kere sigur e trabou cu bo a haci hibando Corsou nos nos lenga papiamento tur eseinan bo ta merece ke men bay deze mi ta otorgabo esaki como bon yu Corsou na nomber di nos tur great sigur e trabou cu bo ta haci pero mas great cu ora bo ta hiba Corsou bo ta trece bek tambe pa nos anto ta p'esei nos stay awe pa nos comparti despues di un. Nos a bisa un weekend super exitoso di e wellness fair cu tabata tin. Bo a tende Olga papia di dje siman pasa tabata tin e wellness fair cu Ministerio di GMN a haci aya na e Landhuis Klein Kwartier. Anto tabata un yendo total tur e dos dianan. Anto Olga Theawe pa nos papia riba masha hopi tema. ku tin di aber ku esaki, diferente yerba ku el a bin ku nos ku ta yerba pa nos ku ta yerba na di entre otro Asia, e komparti ku nos, pero klaro abo ku ta na kas tambe bo por manda nos bo preguntanan, Olga ta un vegetariano, korekto? Un vegan eigenlik, Olga ta un vegan, pero esei no ta nifiká ku durante nos kombersashon abo tambe tin ku bira vegan, pero e por duna bo konseho si riba kosnan ku bo por Huza ku ta yuda bo. Anto mi tabata konta Olga wei televidente, mi krei ta mi komparti ku boso nan. Despues ku siman basa Olga bin serka nos, mi di oke, mi ta bai purba evitá karni un tiki, Olga. Boso mita aña zür masha lia mes nos toma. Anto mi a repará ku for di djebièrnè ku mi no a kome karni, ayera mi a bai kome un pida karni, no a dura ni un ora ku mi a kuminsá aña kima, mi a menti stoma drumi malu anochi, mes mes ora, Olga, ke men Bira vegetariano ta bira dificil pa mi si por ba pero at least bo ta cuminsa un caminda welcome atrobe bo tip nan a cuminsa yuda ami lae pone asi na prome lugar masha masha danki pa e premio cu boso a otorga mi anto mi ta hopi feliz di por representa Corsou como un bon yu Corsou anto tambe inspira otro persona pa nan cumpli cu nan deber di. ta un bon ciudadano pa nan pais anto pa locual nan ta haci. Anto mi ta hopi contento cu mi a tende cu a cuminsa implementa un par di cambio cu nos a papia siman pasa, anto melesa manera nos a papia no ta eigenlijk e parti di elimina pasobra nos a papia mas over di con ba'a agrega un tiki mas e aspecto di e cumindanan mas natural e verduranan e frutanan anto normalmente ba ba'a ora un tiki e e komementu di karni. Dus ora nos focus nos mente riba e mentalidat di abundansia, anto riba bon ta sinti ku bo ta riba dieet òf bon ta sinti ku kos. Dus eigelik no ta eigelik about òf no ta eigelik e manera ku bo tin ku kita e karni, sino pensa riba kiko bo por sigui agregá. Pasobra ora bo kuminsá agregá bo kurpo no ta bai sinti falta eigelik di karni hopi mas. Pasobra bo ta bai focus mas riba e parti emoshonal ku bo ta hañando Ora bo ta bes ta agregando e kumindanan mas natural ku ta sibi bo stomak sinti mihó. No, hopi great. Laga nos kuminsá ku e wellness fair. Kon a bai e wikènt aki? Mi ke men bai eksperensiá promé bia. Anto souiso tata un djebiana ku bo tabata hopi serka di pueblo despues ku bo bai bin bèk a wòrdu aki. Sí, sí, sigur tabata un oportunidat hopi grandi, hopi bunita pa mi por a kompartí ku, no e pueblo di Kòrsou so, pero ku Minister Suzy Reumer, Raymer cu Rudolph de Wet y otro dokternan tambe cu tabata parti di e evento aki, tambe panel cu nos ta tin. Anto tabata hopi bunita pa wak con tur hende ta bin cu entusiasmo, cu gana di siña, cu gana di eigenlijk comparti nan salud, no? Anto pa nan conoce y siña mas con pa bira mas salud. Dus tabata hopi emocional, un dia masha masha tremendo mes pa nos tur cu ta pashoná over di e parti di salubridat anto tabata hopi bunita pa por a kompartí esei. Dus mi ta pidi danki na tur hende ku a partisipá òf hendenan ku nò a partisipá. Bosan por wak un par di vidio ku mi a pone riba youtube channel anto otro aña ku Dios ke nos ta spera atrobe ku nos tin un otro wèlnès fèr. Awor ku bo sa ku bo bai bèk bo tin hopi un kandidat hierbo ku bo. Kon bai ku e panel? Pasobra Sam tabata tin un panel, kiko e tabata tokante dje? Konta nos un tiki di esei. Sí, sí. Dus e panel tabata e vishon ku Minister Suzy Rey Martin pa eigelik hasi mas un kolaborashon ku un Health and Wellness Coach ku ta sertifiká pa kuminsá traha mas ku e dòkternan di kas i tambe e dòkternan tradishonal i entegrativo. Dus ora ei Minister Suzy Rey a share òf, kompartí ku nos su vishon pa e ora ei no mas e profeshonalnan di wèlnès kuminsá traha ku otro pasó hopi bia un dòkter tin sinku òf dies minüt so pa wak un pashènt pero e pashènt mester eigelik un guia pa kambia nan estilo di bida dus esei un wèlnès kouch ta hasi ku nos ta traha mas tres luna òf seis luna ku e pashènt pa e ora ei por Tiki tiki e pashènt por kuminsá kambia un estilo di bida. Dus nos ta papia hopi over di e e kolaborashon, e vishon, anto tambe e e oportunidat ku esaki ta trese pa pueblo. Nos a haña un par di pregunta kabanan. Mi kuminsá pasobra Olga tin diferente produkto. Entre nan essential oils, yerba tambe ku el a bin kuné. Pa nos papia tokante di nan ta yerbanan ku bo a bini for di Europa kuné, Asia. Si, si, korekto. Mi a kuminsá kolektá diferente te anto diferente essential oil anto medisina di plantas ora mi ta kuminsá biá. Kosnan hopi interesante ku mi a haña ku mi di, Boso a kiko mi ta bin trasé Kòrsou pa e pueblo wak ki tur tin, no? Oké. Na nos un promé pregunta Bon tardi, Olga por splika òf duna mas detaye pakiko i konta usa e te pea flower? Pea flower ta esaki, mi no sa si nos ta bai logra un djis aki pa nos pa nos mustra e televidente kon eigenlik e ta wòrdu usá, pero esaki ta e pea flower. Si, korekto. Konta nos tiki di esei. Si, e ta un flor ku ta bini di Thailand, anto e flor aki ta yuda e kurpa bira alkalina. Un ora un kurba ta alkalina hopi malesa no por biba den dus kanser no ta biba den nada maligno no ta biba den pasobra nos kurpa hopi bia ta asido dus ora nos a kuminsá kome berduranan fresku frutanan fresku e kurpa ta kuminsá bira alkalina pero e butterfly pea flower tambe ta yuda e kurpa bira alkalina pasobra ora nos kente den awa kayente e ta traha un un color naturalmente cu ta natural blauw anto ora agrega acido manera la munchi e ta bira lila dus mescos cu e awa ta bira di blauw bai lila ora nos bebe tambe ta haci nos cuerpo alcalina tambe tin hopi otro e tin hopi otro beneficio cu ta ba inflamacion di curpa e ta duna energia e ta stabilisa e parti emocional anto tambe e ta promove e parti di curacion di curpa. Sí. Con e mei, e llama Butterfly. butterfly pea flower. Sí, Luak, butterfly. Si nos por, Sí. nos, nan ta bezig ta busca pa nos, pa nos haña tiki awa cayente cu un lamunchi pasobra ta asina e ta cambia di color ya. Sí, E telefon correcto. mira ta un flor e ta. Ujú. Dus e telefon dente por mira e ora ahí. Sa cu nos por Tabata cuenta. dushi tambe. Sí. Ole. Sí, e tabata dushi tambe. Ujú. Ki men, esey ta e butterfly pea flower. Televidente claro cu Olga tin bo tin algun mas toch? Si mi a sobra un par mas tur hopi hopi di nan a a bende bon week den weekend pero mi tin algun mas anto si a caba mes no mi por tuma bestelling boso mi ta bolbe bai afo atrobe pa cu mi sigui colecta cierto hierbanan. Na mi cuminsa duna minsasi nos director por ta por pone e number un djis aki banda di nos whatsapp e number di Olga pa esnan cu tin mester di dje pa manda whatsapp e ta un number di Merca skibiele e ta sero sero uno Tres sero sinku tres ocho nuebe nuebe nuebe sero nuebe. Un djis aki nos ta ripití atrobe kaminda bo prepará bo pèn ku papel si bo ta bai tin mester di Olga e dianan aki. E ta tèltje bèren na Kòrsou. Mi ta spera ku e televidente ei a haña su kontesta. Nan ta punta ki nan kuantu bes pa dia. Olga ta come y kico ta uza na lugar di proteina di animal? Por tabata bon bo splica proteinanan di animal cu nos ta uza awor aki prome. Correcto, correcto. Antes mi tabata come basa den e concepto cu nos mester come tres bia pa dia of cuatro bia pa dia. Tatin un temporada nan ta bisa oh a come cinco bia pa dia cumindanan mas mas. mas chikitu, pero foi di temporada ku mi a kuminsá den e parti di wellness, e parti di mindful eating, ku ta kome kome konsiente. Nos tin ku eigentlik tende nos kurpa pa wak kiko e kurpa mester na ki ora. Paso tin sierto momentu beivorbel e kurpa no mester kuminda, anto tin sierto momentu ku e mester mas energia i mas kuminda. Dus mi ta bisa tur hende Kuminsá siña tende mas d'e kurpa. Listen to the body pa sa oke, ta awor aki, den e oranan di mèrdia mi ta sinti hopi mas hamber òf e oranan di atarde mi tin gana haña gana di kome algu zut òf mi hinta mi stoma ta bashí mi ta sinti mi ral mi mester kome algu. Dus nos tin ku kuminsá konektá mas ku e kurpa pasobra e kurpa ta duna nos indikashon ki ora nos tin ku kome. Awor, ora nos sa esei ku nos sa ki ora nos mester kome einan nos tin ku ta mas konsiente pa e ora ei nos hasi e e e choices, dus e hasi desishon, aha, e skohonan, pa e hora kuminsá implementá mas kumindanan ku ta bini di naturalesa. Awo, hopi kuminda di naturalesa tin proteina, manera nos a papia siman pasá. A awakati beivorbèt tin proteina, den mi lezing tambe wikènt pasá mi a papia over di shen gram di karni kompará ku shen gram di di lentehas, di di bòntje, kesenan. tin mesun kantidat di proteina pero ta hopi mas barat anto e tin hopi mas fibra anto hopi mas otro vitamina den kompara ku karni òf beivorbèlt spirulina ku ta un super food spirulina ta un alga ku ta bini di laman anto spirulina ta ochenta porsènt mas proteina ku karni dus. Proteina ta den nos den nos plantanan kaminda e piskat ta haña proteina ta di e spirulina ta di e algas dus dikon nos tambe no por kome meskos ku lokual piskat ta kome pa nos tambe haña e amino acids dus tin hopi tin hopi opshon den e parti di di di plant protein ku nos ta yama ku por haña hopi proteina

Tin masho be mes tin un lista di kos di proteina pero e ta available e ta optenibel pa nos aña. Anto awor aki mayoria di kosnan aki ta biniendo organic tambe. Si, anto ta fasil. E ta un trend. Organic a bira manera ku tabata bisti semana pasá nan ta us'é pa marketing e parti vegan pero awor aki mayoria kos ta bin organic tambe. Si, si, si korekto. Anto danki Dios na Kòrsou tambe hopi mas hende ta bisa ta planta mas matanan ku ta organic nos ta mirando mas hendenan ta produsi e parti di produs ku ta organic. Mi ta conten, hopi contento di wak esey pasobra nos tin cu cuminsa come mas cumindanan cu ta crece na nos pais, anto tambe mas cuminda cu ta crece den e temporada cu nan ta crece. Dicon? Mane mi a bisa bo anteriormente tabata hopi calor weekend pasa, toa mane mar ya un tike ke e calor mi tabata soda hopi, mi tabata op en neer den e wellness fair anto un awa di coco mi a bebe, un simple awa di coco anto mi a bira bon. Dicon? Pasobra e awa di coco tin e electrolytes aden, e tin Hopi mas potasima den cu Gatorade of cualkier otro otro producto nan cu nos ta bebe pa pa pa subi e e weerstand coco tin aden. Plus e tin probiotics cu ta e parti cu ta yuda cu e parti stomak eseinan. Dus esaki ta coco cu ta crece na Corsou. Esei ta great ma loke bo tabata bisa mi tur fruta cu ta crece na bo pais ta pa sombra eigenlijk bo tin mester diji. Si corecto, so si coco ta crece na Corsou Ta pa nos cu ta tin hopi solo nos ta tin hopi solo tin hopi calor e ta crece pa nos pasobra e tin tur e beneficionan pa un hende cu ta hañando hopi solo cu hopi calor dus nos tin cu cuminsa come mas cos natural bijvoorbeeld e otro ehempel cu mi a duna bo prome cu apel cu pera apel cu pera tin un un vitamina den cu ta yuda e cuero di nos bira mas diki anto ki temporada apel cu pera ta crece net prome cu wenter na europa En ta krese na Kòrsou. Dus nos tin ku kuminsá kome mas kosnan ku ta di nos kultura òf den nos ambiente, pasobra esei ta prepará nos pa nos ambiente, pa nos ta mas salú anto mas mas prepará, no? Ku e e parti di kalor anto e parti solo. Oke. Bon, nos a haña awa kayente danki na nos koleganan ku a bin buska awa kenduk nos pa nos hasi e, nos a bisa e prueba di e te. Sí, dal bai. Hala bo dilanti nu mai, nos ta usa e camera aki nanan pa nan mira. Esaki ta e T, e butterfly PT, mi ta bai duna Olga su numero di telefoon djis aki, of e ta riba pantaya, sí, ese ta e number pa whatsapp Olga. Esaki ta e T. Nos no tin cuchara pero normal. Ah, sí, nos no tin cuchara. nos ta e ta e ta e ta larga e ta dura un tiki pa larga dus por ta nos por sigui papia mester a lag'e lema ne sinku pa dies munit pasobra esaki no ta te ku ta bira pretu mesora no nos tin ku lag'e para un rato anto ora e para eventjes e ora e e awa ta kuminsha bira blou anto ri nan nos ta ripara kon e parti di di e kolornan natural ta kuminsha apsorbé den e awa ora e bira un tiki mas blou nos ta warda eventjes anto mi ta demonstra e ora kon ora nos agregá e lamunchi e ta bira di blou bai lila. Ok, lo hace nan por trece un cuchara pa nos mester cansa nos colega nan we, pero un cuchara su nos mester pa nos um, la e, e, e flor bai abao, ento tante nos ta papi, nos ta sigui, e mente e butterfly pea, um, flower. pea flower. Laga nos gis ripiti un bia mas, pa kiko e ta wordo usa, e numero di Sí. telefon di Olga ta riba app, riba e numero di app, sorry, esaki ta app so, pa esnan cu ke app Olga, pa cumpra e té aki. Sí, sí, corecto. Nan por app, ta n'ten cu bo ta na Corsou ahora aki? Sí, sí. Anto, y bo tin? hasta ahora mi bay, mi tin mi mama cu mi ende nan ta keda cu e productonan, dus ende nan por Ok. libremente yama, of yama mi of manda mi message, anto despues tambe mi ta splica di e otro productonan, pero tur cos ta natural, butterfly plea, me, pea flower ta un di e unico flornan cu tin elementonan medicinal aden, anto. Lo cual esaki ta haci e ta ba inflamacion di curpa, e ta subi energia, e ta stabilisa e parti emocional, anto e ta haci e curpa alcalina. Ok. Esey ta e Butterfly. Mi ta kere nos a contesta un pregunta cu nos a haña hoy cu ta puntra na unda e number riba pantaya ta WhatsApp, tin un number cu bo por bel, esey no ta WhatsApp sino bo por bel eso si ta di Corsou, sinku sesenta, kuater tres ocho tres. Sinku sesenta, kuater tres ocho tres esey ta number cu bo por bel Anto e nana bo pasa bo peticion tambe si no Claro Televidente Olga su website www.olgajob.com Bo por renta den contacto cu Olga via di tur e plataformanan cu Olga ta riba dje. Na mi wak pasobra nos tin basta un par di pregunta mas. Na mi wak. Olga por bisa con bo ta usa e te esey nos a duna caba. Kemen e flor bo ta pone den awa lagu'e un ratu Nos a haña un kuchara? Sí, klaru, nos a haña un kuchara. La nos laga duna Olge pa nos por ami wak. Feliz Madia, kiko mi por kome pa hasi mi kurpa alkalino? Bivòrbit meinta, yògùrt, probiotic ta bon, bakoba, pera i mi ke sa unda mi por haña e flor ei. Manera nos a bisa kaba, e flor e awa ya kuminsá bira un tiki blou. Sí, e ta birando blou, tiki tiki ta bira un tiki mas blou. Ku tempu nos ta lag'é, manera mi a bisa, no ta manera te regular ku ta bira skur hopi li'é, no? Ta un flor, dus nos tin ku lag'é. Eigelik un trèk, un sinku pa dies munit, anto despues nos ta demonstrá kon e koló akí ta kambia. Olga, kon na momentu ku bo ta na Asia bo a konosé e flor akí? Sí, mi a bai eigelik un kou klas na Thailand. Tambe ta riba mi YouTube e e video ei. Anto promé ku nos a kuminsá kushiná, nan, nos a bai den kurá, anto nan a mustra nos e flor. Nan di, ah, esaki ta un flor, butterfly piflau nan ta usa nan den kushinamentu dus asta manera ora nan ta traha bolo keseinan nan ta usa el komo un natural coloring no un kolo natural pa e parti di kuminda anto mi a gusta demasiado pasobra mi mesma a di wow wak e kos ei ta kana ta hopi great anto ri tiki tiki mi a kuminsha mira el na mas lugar mi a mira el na laos tambe mi a mira el na cambodia pero mayormente nan ta usa el na thailand. Nos a bin pregunta hoy kico mi por come pa mi haci mi cuerpo mas alcalino. Bovoorbeeld me hinter e ta come yoghurt probiotic, si e ta conduci si e ta bon, e ta come bacoba y pera. Tur locual ta cumindanan cu no ta di cushina, cu no tin labels riba dje, cu no cu ta crece di naturaleza, tur eseinan ta sigur pa alcalina. Dus Asina nos cuminsa cushina e cuminda ya y nan e megahertz di e cuminda ta cuminsa ba. Riba mi website den blog mi tin den e parti di blog mi tin un un chart cu mi ta mustra e frecuencianan di cuminda con esunnan baho frecuencianan ta cuminda manera hotdog, burgers, carni tur eseinan ta menos di cero megahertz entonces dicon nos mester cuminsa come Kumindanan ku tin megahertz haltu pasobra ora nos kuminsá kome kumindanan ku tin fibrashon mas haltu e kurpa por bin kura hopi mas lié, e kurpa por bin ba mas lié, plus nos por sinti nos mes mas ku mas energia, ku mas fibrashon. Anto nos por eigelik kuminsá manifestá hopi mas mió kos den nos bida pasobra nos tin e parti di di fibrashon mas haltu den nos kurpa. Des ora nos cuminsa subi den e parti di berdura mane spinazi y kesenan tambe e ta e ta cuminsa bira mas alto pero ora cushine caba ya toch e no su frecuencia no ta dje alto y e ta mijo cu hotdog cu cosnan cu ta procesa pero e mesun spinazi ey si nos comel e curu e frecuencia ta hopi mas alto dus nos tin cu cuminsa come cumindanan cu nan ta yama raw plant base raw kimen cu e ta curu no pero cu ta berdura. Anto mas ariba nos sigui nos cuminsa cu e super foods nan, nos cuminsa cu e super herbs nan, ta pasobra mi ta specialisa hopi den e parti di herbs, di yerba, di essential oils, pasobra mas ariba nos bay den e chart mas megahertz nos a subi na cincuenta y dos te trecin cincuenta y pico megahertz cu ta yega mas mas y cerca di e energia di solo. Dus mas nos cuminsa come den e parti di fibracion, e cumindanan cu fibracion halto Mas e liye e kurpa bo kurba, mas mas mihó nos ta protehá entre kontra e malesa, kontra kontra illnesses, anto mas mihó nos por biba mas felis. Great. Si nos mira e produktonan ku nos tin un ratu, e e tea nos mira ku e ta birando un poko poko mas un blou mas bonito mes por sierto. E ta na bo èk smak di bebé tambe. Si si anto por pone bosa honing òf agave, mihó ta rekomendá usa suku kuné òf por bebé sin suku. Pero ora e fria by the way si si nan pone den frishider e por bira un juice natural paso ora nan ta bebe friu tin hende ta hasta traha cocktails cu nan ho margarita cocktails paso e ta natural nan ta pone cocktails o nan ta traha cocktails awor nos no a contesta si cuminsa e contesta dje e ultimo pregunta dje siñora e ta come Yoghurt probiotic mi hinta e ta puntra si esei ta bon cu bacoba, pera etc. Si si danki pe e pregunta atrobe. Yoghurt en general ta bin di productonan di animal. Hopi cumindanan dairy products cu ta manera lechi cu ta di bin di animal lechi baca, yoghurt di baca, keshi tur esei nan hopi bia nan ta pone hopi antibiotica den nan of nan ta pone steroids of nan ta pone pesticides ke esei nan aden anto esei nan tur por ta hopi dañino pa nos kurpa anto e kurpa no por bin tra manera e mester tra dus mi ta rekomendá si e persona ke kome yògùrt purba kumpré di koko tin yògùrt awor nan ta tra di koko en bes di lechi di baka nan ta tra di koko anto ke ta organic anto e organic organico nos por segurá ke no tin antibiotica of e no tin steroids of otro kimiko's aden Dus esei esei ta e e lokual mi lo konsehá bai mas organic anto hasiel e mas plant based. Pero si e bakoba òf e fruta si e persona no tin diabetes òf e no tin problema ku suku òf si e persona tin un peso normal mi ta rekomendá bakoba pero ya un persona ku ke loke ba di peso si mi ta bisa ku hasta e frutanan ku hopi suku tene un break riba nan anto focus mas riba e parti di bèrdura a mas bèrdura nos kome hopi mas miño e kurba ta bin ba. Nos tabata babai awey riba e diferente otro yerbanan. Nan mi kuminsá ku e dos nan den e pòchi blanku aki. Esaki yama melisa, pa kasualidat. Mane awo. Mesun kos ku bita ami. Si, e ta melesa. E ta un yerba ku ta bin di Italia. Esaki maya na Italia, na ban di Lago de Garda. Anto melesa ta un di e yerbanan mas poderoso na mundu. Pasobra e ta un yerbanan ku ta kura a virus mane nos sa no tin no tin un remedi pa virus na ora si ta un virus nos tin cu ziek uit ziek uit of ya e curpa si e immune system no ta haltu e virus ta keda hopi tempo e nan ta usa nan asta pa sida pa aids tur e parti di di virus anto melessa ta hopi hopi bekend den e parti di plant-based lifestyle. Dus esaki ta yuda ku tur parti inflamashon, a subi immune system, duna energia, anto tambe a subi e sirkulashon di sanger. Ta hon un kuchara òf algu den? Si, un kuchara den te, den awa kayente mi kemena anto yoru ta bira te. Mane mi a bisa no ta mane te ku ta bira skur, dus por ta mester lakiel un par di minüt, mane bo san ta mira kon e blou a kuminsha trèk. Tiki tiki e ora e ta kuminsá trèk. Sí, anto esaki ta damiana, anto esaki tambe ta bini di Europa, di Amérika i Europa, anto damiana ta un yerba tremendo tremendo pa hòrmonan. Dus hopi hende ku tin problema ku menopous òf problema ku menstruatie, asta hende hòmbernan ku ke mas mas mas poder, no, nan ke subi nan tèstòstòron òf. pa parehanan ku ke a elevá nan parti seksual paso e ta un natural aphrodisiac dus e ta yuda ku tur e parti di hormones anto ya ora nos tin nos hormonnan stabilisá e nos tin mas mió mas mió beis no so ora bo ta bia ora bo tin mal beis paso e hormonnan ta out of whack no manera nan ta bisa na ingles pero si esakinan ta e dos tenan anto. Anto yari bo tin esun aki? Si. Correcto. Esey ta Triphala, esey ta un Ayurvedic medicine cu mi a yen na Nepal ora mi a bay hike den Himalayas. Anto esey ta masha bon mes pa badi peso. E ta kita apetit, anto e ta subi e metabolismo, anto tambe e tin hopi otro beneficionan mane healing. E ta un puiru of ta abo mes así? Bo por a biaholé, bo por eigenlijk hasta cushina cune, bo ta holé mane comino. A por kushiná kuné un te leípel pa dia, men hinta den te. Den trinta dia ya kaba e persona por bin wak kambionan den nan peso. Mi tin un kliente ke a us'é el, anto el a baha ocho kilo. Dus anto mi mes tambe ta us'é, anto e ta duna ami mashopi mes, mashopi energia mes, anto tambe make sure ku mi keda stabil. Dus a. Sa ke nos mester trifala. Sí, sí, trifala ta ègt hopi natural. Trifala, ok. Sí, korekto. Ok, great. Entonces esaki tambe naturalmente Olga tin, ku e men paisnan ku ta interesá

cu ta certified therapeutic grade, dus esnan ta certifica organico, anto e ta un di e unico aceitanan esencial cu nos por usa internamente como medicina. So hopi essential oil ta pa pafo of pa cuero pero nan no ta focus como medicina internamente. Dus mi ta usa dotera como base di tur mi productonan pero mi ta usa un manera di crea diferente oils, ta usa diferente Kos manera ku geranium, melesa, diferente kos mi ta meskla pa sierto kondishonnan. Anto e promé un ku nos ta wak es un hal tokinan ta pa metabolismo. Entonces hennan ku ke ba di peso por usa tres dròp pa dia anto di e bebé me hinta. Si ta yuda tambe pa energia, tambe pa yuda P'e parti emoshonal. E di dos ta immune system spray ku nos por spray den boka òf si nos ta biahando òf nos ta den bus òf tin hende malu bandi nos, nos por spray. E ta manera un natural disinfectant, desinfektante. Enton bo por spray'e den bo boka tambe? Den boka tambe, si korekto. Pasobra ta yuda internamente, nos por usa el. pa pa preveni malesa antes un chikitu ta pa stress ku hormonan hendenan ku ta tin ansiedat anto nan ta na trabou nan tin stress nan por wòrd a usa esei tambe den awa anto tambe mi ker a splika ku tin tres manera pa usa e setanan esencial e promé manera mi a splika internamente e di dos manera ta pa usa el exteriormente dus den riba cara pone riba e problema si tin dolo. Of pa for di kurpa, anto e di tres manera ta pa usele as a aroma therapy. Dus por usele den diffusers of na kas, of nos por inhalé, boso hasi un respirashon, un deep breathing meditation pa e ori tambe e kurpa absorbé. Esei. Bon, ooh. Nos tin un kantidat di pregunta aki nan. Nami wak. No, nan ta punta nos con ta si app. No, pa esnan cu e number cu a sali awor ey, mi ta laga nan saca e number atrobe. E number no ta plus sinku nuebe nuebe nuebe, e number aki ta sero sero unu. Of plus un. Of plus unu, correcto. Pasobra e number di Merca e ta WhatsApp su. Ke men bo ta haci gewoon plus unu tres sero sinku ocho tres ocho nuebe nuebe nuebe sero nuebe. Esey ta WhatsApp. E ta sali riba pantaya awor aki. Manera e ta riba pantaya. Asina i bo tin ke den WhatsApp anto bo por WhatsApp Olga, si no e number di Kòrsou pa bo yama ta sinku sesenta kuater tres ocho tres i nan tambe por yama Olga Bon tardi Melissa bon tardi na e señora presente kiko mi por usa pa urinazüür haltu na e momentu aki mi ta biniendo Mi ta bebiendo uvi ursa cu nan ta bisa ta bon. Kico señora ta aconseha mi? Mi no sa di uvi ursa, por ta e por manda manda mi message despues si bisa mi kico ta. Pero urino zuur a tin te maken prome cu nada e tipo di awa cu nan ta bebe. Asi semper mi ta bisa wak ki tipo di awa nan ta bebe. Si ta awa crunchy of mane awa cu nos ta papia di dje di kangen water cu ta un awa cu ta filtra cu tin pH hopi halto cu ta yuda. Anto tambe ki sort di kuminda e persona ta kome? Si tin hopi asides den e kurpa, kòrda ku e urina ta kolektá tur e asides tur lokual mester sali for e kurpa anto e daña e urina si. Dus mester ba man na tur kos ku tin asides, tambe a karni korá, a tambe ta krea asides manera bo mester a splika, a suku, a tur kos ku ta prosesá. Dus nan kuminsá kome mas kumindanan di planta manera mi a splika anteriormente, kumindanan ku ta bini di naturalesa, hasi un rò vegan. Raw plant based lifestyle, no dieet pero lifestyle, ora e urunusur por bin cura naturalmente. Ok. Nan ta puntra con pa usa essential oils, esey ya caba Olga a splica e diferente maneranan con pa usa e zetanan, tanto internamente como aroma of spuite of pone den e cabes of famina bo tin e dolor. Si, correcto. Bon, nan mi wak siguiente pregunta, con mi ta haci con mi spinaci cru? Duna un splikashon. Ami sa komé de manera kròps la. Sí, korekto. Sí, kròps la. Sí, man'e tin vários manera. Promé komo salada, pero mi ta bisa kuminsá tra smoodies. Nos por tra smoodies, nos por laba e spinasi bon. Mi ta rekomendá si e persona por kumpra spinasi organic, pasobra tin vários supermarket na Kòrsou ta bende spinasi organic, ta mas mihó pasobra hopi pesticida nan ta spei dirèkt riba e blachinan. Anto ora nos kome nan nos tené hopi pesticida den nos kurpa. Pero ya, si e persona no tin No tin hopi sent pa cumpra cos organic cu laba nan bon. Organic ta caro. Si organic ta caro corecto. Dus labele cu un tiki vinager e blachi berde nan anto por ponele den un smoothie dus den un blender cu lechi coco of awi coco of lechi almendra anto e por agrega bosa pudi ser fruta nan depende si e persona tin diabetes of ke ba pero por agrega hopi cos mas por agrega juicy wortel por agrega spirulina cu nos papia di ceba coba locual e persona ke An pa nan por bebe e kosnan mas natural anto den mi detox program mi tin un motivational detox program ku e personanan por kome anto tin tur sort di resept ku mi ta mi ta share den mi program pa kon pa usa kuminsá usa e blachi bèrdenan ku ru Bon tardi. Ta berdad cu bebe awa di la awa cu la munchi cayente of lau meida trempan riba stoma bashi ta hopi bon pa bo curpa? No pa tur hende. Te hendenan cu no por cu la munchi ta bay haya masha zuur mes di stoma. Dus esi no ta pa tur hende. Si e persona cu haci e pregunta aki no tin problema cu la munchi tal bay. Pasobra atrobe nos tin cu cuminsa sinti nos curpa, nos tin cu cuminsa puntra nos curpa cu esaki ta bon. So nos sa ora un cos no ta bon pa nos of ora un cos ta bon of ora cos ta cay nos bon. Dus mi ta bisa e persona si e por cu lamunchi dal bay pero no ta tur persona por bebe lamunchi dus hendenan cu tin problema di stoma mi no ta recomenda usa lamunchi menta. Papiando di lamunchi un hende puntra awey si ta ok cu bo ta pone bo man riba e yerba no of si e ta haci algo cu e yerba. Bo no awo aki ta pa demostracion pero. Si di mes pa demostracion awey pasobra nos ta tin cuchara pero laga nos mustra e televidente bia mas e butterfly pea flower. Si wak con. Cu ta loke cu Olga tin aki na nan? Nos a pone awor e ki, mi wasi e camera a ta yega cerca nos aki nan, nos ta mira cu el a bira mane un blauw berde asina, laga nos wak, anto e ora ey bo por bebe asina aki? Si, por bebe asina aki, si e persona no ta bebe lamunchi, por bebe direct asina aki, pasobra ora nos bebe asina aki den nos curpa e ta bira lila.

Anto bo san ta wak kon e koló a kuminsá kambia. Esaki ta e demostrashon di kon e butterfly pea flower ta kambia den nos kurpa, ta hasi e kurpa alkalino dor di agregá asides. Anto asina ki tambe ta masha dushi mes pa bebe. Dus si por agregá honing òf agave, no su, mi no ta rekomendá suku natural pasobra, òf suku blanku, pasobra suku blanku ta tin hopi kímiko's aden, pero nos por usa sukunan natural. na mi wak me esey ta e butterfly pea flower te lifi dent un bia mas esaki ta e number nan di olga e number di merca e tres sero sinku esey ta e number pa manda whatsapp so olga ta contesta esey any time o e momento ke bay back europa tambe bo por hañeri bisey pero e number di corsou ta un number pa yama so e ora di fasi bestelling. Si anto hasta ora mi bay back mi bia anto mi number di corsou e cinco sesenta como a menciona no ta funciona. Si nan manda mi message via WhatsApp mi por comparti number di mi mama of di mi famia cu nan por ehorik pasa busca e productonan. Nan ta puntra aki na nan unda nan por haña e te na Hulanda? Nan por app bo ehorik tambe. Mi ta imagina mi por ocupa ta na Hulanda esaki ta un mensahe cu nos haña for di Hulanda. Bon tardi Melissa y tambe Olga. Melissa por puntra si e señora si e por duna e prijsnan. Mas o menos di e tera? Sí, dus e tera esaki, nos a pone e helikopter mas awe, pero cu un of dos mes pa un ketel ta genoeg, pero mester laga treke basta ratu. Esaki ta trinta florin. Ta basta den adentro. Sí, ta basta den adentro manera di plak door di e calor, pero tin basta den, anto esaki ta trinta florin, ta un te di Thailand, e ta dura basta tempo. E damiana aki ta trinta i sinku florin, anto esaki tambe ta dura mas o menos dos luna, depende kuantu hende ta usa e. Si un pareha ta usa e huntu obviamente ta dura menos, pero e ta e ta basta stèrk, dus ku un tiki so. Un te lepel chikitu ta traha un glas di awa. Si, si korekto. Ku un te lepel chikitu ta genoeg. E melesa tambe ta trinta i sinku. Anto esaki ta hopi bon prijs pa melesa pasobra un oil di melesa chikitu, un sais mas chikitu ku esun ei ta kosta doshen dòler na Merka. Anto esaki men yele na Italia a seka un persona mes ku ta kresé anto p'esei e prijs ta hopi mas barat aku lokual e ta normal. E trifala ta trinta i sinku florin, esaki ta ongever trinta dia un lune ta dura un tea lepel chikitu. trinta dia. Dus ta ongeveer un luna, anto esaki ta hopi bon pa ba. Dus trinta i sinku florin pa luna pa ba, not bad. Anto nos tin esakinan tambe, esakinan tur ta mitar di prijs, mi no mi no a sobra hopi mas di nan, pasobra esakinan mi mes ta traha nan na man, ta dor ku mi ta bia hopi, mi di mi ta bai Cuminsa busca mas yerba pa trece en bes di mi mes ta tranan. Dus mi tin un par cu mi a sobra entonces esaki nan tur ta mitad di prijs. Esaki esun di hormonal stress tabata trinta e ta dies cinco florin. Esun di immune system ba spray den boca tabata cuarenta anto e ta awor aki binti florin. Anto mi tin esun di metabolic blend cu ta esun cu ta pa baha tabata cincuenta anto e ta binti cinco florin. Esaki nan ta algun cos cu ba sobra su na wellness fair. A bai, nan tur a kaba si. Pero mi tin un par ku mi a sobra, dus si e personanan ta interesá nan por libramente kontakta mi. Ok, great. Televidente, nos ta bai un break kòrtiku asina, nos tin un kantidat di pregunta mas ku nos a haña riba whatsapp pa nos hasi pa Olga, ke men e numbernan ta riba nos pantaya, su wèpsait ta olgajob punt com, einan nan bo ta haña tur tur informashon, tur manera pa bo tin kontakto ku Olga mesora, esnan ku ke manda email por manda email, anto na momentu ku e

Televidente danki ku por ta huntu ku nos despues di e breaking news aki. Nos ta sigui un ratu mas ku Olga. Olga ta huntu ku nos. Olga, awor i m'a puntra bo off the air. Um, nos ta tende yerbanan di Thailand, kaminda nan ko babai. Pero what about e, e yerbanan di Kòrsou? Kon ta akesei? Sí, sí. Bo sa Kòrsou su tera ta hopi poderoso, pasobra nos tin um frutanan manera noni ku ta krese noni. Ta un fruta eigenlijk ku ta masha poderoso den e parti di a eliminá kanser, anto kura kanser. Anto nou ni ta krese hopi kaminda na Kòrsou, anto no ta algu ku nos ta papia hopi di dje, pero Kòrsou su tera ta hopi poderoso. A tin hopi otro yerbanan tambe manera nim, nim ta un un un plant Plant ku ta hopi zùr e ta un tiki stèrki pero tambe e ta yuda eliminá tur toksina den kur pa balansiá e immune system. Anto tin vários otro otro yerbanan nos amiga Dina Veres ta un di e mi mi mi idolsnan ku mi ta ègt atmirá pasó el a dediká hopi di su dia, su di su bida pa siña hopi di e kosnan di Kòrsou. Dus mi ta spera ku pronto ku mi por get together kuné pa mi mes siña mas pasobra mi tin hopi gana di siña mas di Kòrsou lokual nos tin. Hopi great. Bo por duna awer nos a papia di nos a haña un pregunta pasobra nos a papia di e smoothienan aparte ku Wendy a bisa nos ku bebe tantu smoothie bo ka kumbiahintu bira flu o por ta pero bo a bisa ta en principio aparte di mehín ta so Pero duna nos dos ehèmpel, nos a papia di spinazi awor i kon e bees usando lechi almendra òf lechi koko. Pero duna mi dos ehèmpel di smoothie, un por ta pa hende ku ta diabétiko pero ku tòg pa us'é, anto pa un hende ku no ta diabétiko. Sí, sí. Anto promé ku mi splika esei mi ke a kòrda e televidentenan ku smoothies ta un manera di kome hopi bèrdura den un bia. Pasobra hopi bia nos ta pone un kùp di spinazi òf nos ta pone un kùp di sèlere òf di kòmkòmber òf apel. Anto hopi bia Si nos pone tur e frutanan ku nos ta pone den un smoothies riba mesa, nos no por kome tantu fruta ku bèrdura pa den un dia. Dus e smoothie ora nos blènt e, nos ta haña un kùp ku tur e bèrdura ku frutanan di blènt. Dus nos ta haña hopi mas fitamina i i nutrishon den nos kurpa den un bia. Mi ta rekomendá semper hasi asei me hinta pasobra me hinta nos kurpa mester hopi mas fitamina. Anto tambe smoothie por duna hopi energia dus ya de bes en cuando atardi no ta problema den mi detox program mi ta bisa nan cu mi bebe mainta y atardi pero e ta un cos mas pa haci den dia dos recept cu mi lo por share awe ta primeramente nos tin cu aki soort di base nos tin pa e blend pasobra nos mester un tipo di liquido pa blend tur e berdura cu e frutanan hunto dus prome cu nada e persona mester kies un base dus awe coco leche di almendra. Juicy wortel, kiko ku ta likido, algo ku ta likido, no? Entonces esei ta bai promé. Despues nos ta agregrá tur berdura, foral e berduranan bèrdè, pasobra e berduranan bèrdè, manera mi a splika siman pasá, tin indol tri kòrbanòl aden. Anto e indol tri kòrbanòl ta sòru pa tur toksina den kurpa sali, ta wòrdu eliminá. Entonces semper agregá. Algu berde, bai supermarke wak ki sort di blachi berde tur micro greens, spinazi, celery, tin watercress, watercress ta masha bon mes den e parti di vitamina c, agrega mas tantu posibel e parti di blachinan berde, awo despues di esei e persona por agrega algu di fruta, si e persona tin diabetes mi ta bisa purba pone frutanan mane strawberries, blackberries, blueberries ku tin menos suku ku bijvoorbeeld bacoba of. otro cosa mango ke eseinan tin hopi mas suka den pero si e persona no tin problema ku diabetes enton e no tin problema ku bamenti peso por wor por usa banana anto mango pero den e parti di ban bisa e blue berries ku e strawberries nan ta bin agrega un tiki mas e sabor no pa e no ta muchu berde enton ta smak muchu fuerte dus e fruta ta bin yuda pa e sabor ta mas dushi. Anto den final mi ta bisa semper agrega algo di super foods manera trifala cu ta ba di peso por wordo usa den e smoothie por pone spirulina por pone cierto tenan manera melesa mes ta algo cu por pone den e smoothies tambe anto e reblend tur e seedsnan tambe tin asina e chia seeds nan chia corecto chia seeds flex seeds hemp seeds tur asina por agrega anto porde pone podi ser Coco raspá tambe por pone aden, anto semper mi ta bisa agrega algo cu tin vet aden, goeie vet aden, dus manera aguacati, por pone un druppel di aceite de oliva, dus olive oil, aden tambe, bo puede bisa ah mi ta cuinta straño pero un tiki bo no ta sintié pero. Aceite di coco tambe? Aceite di coco correcto un tiki aden pasobra ora nos bebe smoothies of ora nos come berdura ora tin algo di di natural fat, dus fatnan natural den e kuminda e kurpa por apsorbé e vitaminanan hopi mas lihé. Dus p'esei e kombinashon di kumindanan ban bisa awakati semper ta bon pa kome ku kuminda, ku smoothie pasobra e tin fats natural aden. Òf beivoorbeeld peanut butter, dus peanut butter por pone tambe den e smoothie, si e persona ta gusta e smak por pone esei tambe. Lechi koko òf Coconut butter tambe por agrega den si. Ami wak nos preguntanan ku nos tin un persona ta pregunta kiko ta bon pa diabetiko kuminsá ku e kemen di berdura, fruta por tabata bo duna algu di esei global. Si pa diabetes mi ta bisa si e persona ta gusta cinnamon dus kanela kanela ta hopi bon pa stabilisa e parti di suku. di e suku den sanger, dus blood sugar. Dus si e persona kuminsá usa kanela e por bin stabilisa e parti di diabetes. Awo kanela tambe tin otro un sekreto ku mi ke komparti, kanela ta yuda kombati e krevingsnan di suku ku nos tin. Pasobra e ta stabilisa e parti di blood sugar level e ora nos no por kreif tantu suku mas. Dus kanela ta hopi bon pa usa, men hinta. Nan ta tur a hende gusta canela pero ese ta un un tip pa e diabetesnan ah pero ya elimina sucu sucu y y tambe carbohydrates pan pan blanco tur cos cu ta blanco pasta cuminsa come bijvoorbeeld mas quinoa of aros bruin of batata dushi batata dushi tambe tin basta suca aden pero mi ta bisa por ta mas e batata regular pero mi ta bisa focus mas por ta riba e quinoa anto aros bruin pa e partenan di persona nan diabetes. Bon tardi Melissa por trahe cu kangen water mi ta kere cu te tenan kimen. Si sigur sigur si kangen water manera mi a splica e ph di e awa ta haltu caba anto bijvoorbeeld e ph ta asina haltu cu si pone flor den e awa hopi bia ta bira blauw caba aunke e awa no ta cayente antes kangen water ta echt hopi bon manera pa detoxifica e curpa tin hopi ions den e awa tambe cu ta yuda am ke parti overall health di nos kurpa. Oké. Pues si, sigur sigur. Mi haña un pregunta aki na na mi wak. E e ta un mucha, e ta bisa e tin dies aña i e ta gordo, e ta puntra, mi ta imaginami di su pregunta mi ta saka afó e ta puntra kiko e por hasi òf kiko ke e por kome, mi sa ku bo por dun'e konsèhou, basá riba echo ke e ta un mucha. Si korekto mi ta bisa fruta we muchanan gusta fruta no apel apelsina mango painèpel mango ta tin hopi suku me mi bisa kosnan ei semper mi ta bisa bon ta fruta di tropiko ku nos mester kome pero bai mas per frutanan ku tin menos suku o ya mucha di dies aña awibian nos sa kiko tin hopi suku of kiko no tin suku a pero mi ta bisa Kuminsá eksperimentá ku e parti di naturalesa. Wak kiko ta krese den kurá, koko, awe koko. Tur eseinan ta ta algu ku por agregá hopi mas den nos kurpa. Awo muchanan tambe gusta ta kreativo, no? Nan gusta prepará, tin di nan gusta yuda prepará kosnan den kushina ku mama. Dus podisé nan por a kuminsá eksperimentá den e parti di bonchi, kon pa traha bùrgers Esto ta eigenlijk un project cu mi lo ke haci tambe por ta haci un co-class cu mucha, cu e muchanan por bin siña con pa traha cosnan natural, pero definitivamente mi ta bisa e muchanan nos mester usa nan creatividad pa nan cuminsa traha cos. Awor pasobra un mucha di dies aña mi ta imagina mi e ta bay scol, di mes tradicional ta mainta cu bo ta bay scol cu pan, bo ta come pan atardi, anto cu bo ta bay scol cu juice. Awor aki na Curaçao nos no conoce hopi juice natural, ke menos pabia ta ice tea. Ku leit. Sei te kona. Ami tin fanaf dia ku skol a kuminsá mi yu no ta bai skol mas ku Jus. Un dia el a reklamá, dos dia el a reklamá, awor aki el a pidi mi yena e tèrmino mas grandi, ful ku awa. Oh bon. Kla, keb'e gewoon e no ta puntra pa Jus mas ni nada, e ta gewoon bebe awa. Pero ya, oke, un mucha ku ke ku tòg ke bebe Jus. Unu, kiko por ta por Nos bisa complementa come menti pan anto e parti di jus. Si e parti di jus mi ta bisa am cuminsa cumpra por ejemplo abuela munchi cu ta natural cu ta sin sucu of jus di apelsina cu ta natural cu no tin am mas no tin mas quimico cu ta agrega den dje jus nan bijvoorbeeld jus di papaya jus di wortel si muchanan ta gusta jus di wortel cosnan cu ta bini mas natural anto hopi supermercado nan Corsou mi a sa cu ta bende. Djusnan primí ku ta natural ku no tin excess sugar of excess dus mi ta bisa laga e parti di djusnan procesá para tambe agregá of subi e cantidad di awa manera bo a menciona ku e muchanan ta bebe entonces e muchanan mester cuminsa move mas pasobra awendia muchanan ta riba video games of nan ta wak television henter dia of nan ta haci nada cuminsa haci deporte cuminsa core wak puntra mama ku papa kiko por haci di deporte ku por move Anto nos mushonan mester cuminsa move hopi mas pasobra ora nan cuminsa move nan curpa ta cuminsa crece hopi mas miyo y vitamina por cuminsa absorbe hopi mas miyo den nan curpa den parti di pan mi ta bisa cuminsa cu podi podi por ejemplo nechi mi sa ke mushonan ta gusta nechi peanuts hopi bia nan no ta dje carne tampoco pero nechi en bes di pan tog ta yena e curpa mainta ami before ta nechi mi ta come mainta cu mi smoothie by the way A nechi tin hopi proteina tin e natural fats nan aden dus nan por kome sa kome peanuts, cashews, tin tin diferente basal nuts tin masha hopi tipo di nuts mes ke muchanan por kuminsá kome en bes di pan. Ok ya e ta bisa ela duna mas informashon e ta bisa e ta train si anto e ta kome pasa di tres. Di pasa di tres ora pasa di tres ora mi pasa di tres ora maria kiba mi por ta esey tambe por tin deber televidente nos ta bay un break cortico mas cu ora nos bin bek nos tin e parti final cu olga claro nos ke nos ta tene hopi cos mas pa puntra nos tin cantidad di pregunta mas pero mi ta invita bo subi olga su website www.olgayob.com I nan bo por connect cune via di tur plataforma su numbernan di telefon, email adres cu ta info at olgajob punt com. Anto di bo para haci e tur pregunta e fin di siman aki e ta bay bek Europa, pero bo por keda den contacto manera la bisa e productonan tambe ta obtenibel kia ta bay na Corsou. Nos ta bay pa un break cortico, ora nos ta bek nos tin e parti final aki hunto cu Olga Job. Televidentenan ki ku bo ta huntu ku nos, nos ta bèk den e último parti aki ku Olga Jòb. Olga, nos haña algun pregunta mas, laga nos ban wak nos por kontestá eseinan. Nan ta nan ta pidi bo pa bo splika tòg un tiki mas over di nim, pasobra nan ta bisa nan nan yega tende ku e ta un insèktisida tambe, nan ta komportá ku nos ta kume, ta bebe. Esei ta un hopi bon pregunta pasobra nan ta usa egelik sierto partinan di nim pa insektisida ku ta kímiko ku nos no por usa ni bebe ni nada pero mi ta papiando mas di e parti di nim ku ta e planta dirèkt ku nos ta haña di di e mata. ku nos por pone den den te pa bebe anto ora e persona se persona bai riba google a pone neem as a plant medicine ta bai wak ku esaki ta un plant medicine pero si e neem ku nan ta bisa ku a e neem di spray ta pasobra nan a yama e produkto neem anto tin neem aden pero no ta meskos ku e neem ku mi ta mi a splika anteriormente. Ok awor mi a bai un pregunta Shuan kuadra bo un ora ku no ta dòkter sino kiko por usa ora bo bùiten scheldklier ta traha altu? Buiten scheldklier. Scheldklier tin hopi te maken ku hormonan. Meskos ku nos ovarionan tur ta konekta tur e e partinan di e glandsnan. Problemanan ku tiraoidis hopi bia tin te maken ku un baho nivel di iodine i jodium manera te yama nan papiamento. Anto iodine hopi bia nos ta haña den e parti di algas manera seaweed of spirulina of chlorofyll anto nos no ta come suficiente berduranan di di laman anto berduranan di laman tin hopi ayuda ahí adentro mi ta tin un cliente cu ta tin hopi problema cu thyroid e ta tin hyperthyroid thyroidism anto plus mi ta tin un cliente tambe cu no tabata haña menstruatie anto fe ora nan cuminsa implementa e parti di iodine cu e parti cu nan ta subi e nivel di

Pues e tres cosnan ei ta daña e thyroid mas hopi mes pues si por elimina eseinan den e parti di life style tambe por bin yuda e thyroid bin stabilisa kos mas tantu. Nan ta puntra tambe si bo sa algu mi ta imagina mi natural ku por yuda ku baha kolesterol. Baha kolesterol mi mes ta tin kolesterol haltu ora mi tabata yen si mi ta tin doshen binti Kolesterol e doscienta i gelijk e max maxim pero e temporada nan mi no tabata kome hopi karni semper mi tabata semi vegetarian pero mi tabata kome hopi suku puskuchi bolo kos zoet anto obviamente tur kos ku ta karbohidrato anto tur kos ku ta suku ta bira vet den kurpa dus mi ta bisa i kumisa na elimina keshi paske keshi ta un kos ku ta subi kolesterol karni kora a suku en general polo tur tur e persona den tur e buscuchi nan ey tin hidden fats den nan anto tur e hidden fats nan ey ta fats nan cu ta cu ta eigenlijk subi colesterol dus cuminsa a elimina tur esey nan anto cuminsa implementa e e vet nan mas natural manera e vet nan di aguacati cu nos a papia di dje e vet nan di e simia nan manera e flaxseeds hempseeds tur esey nan ta bin yuda e colesterol bin stabilisa. Mi a puntra awes aki mi ta kòrda si bo mi no. Un hende a haña stroke, ki e por bebe òf kome? Stroke, si. Un hende ku tin stroke ta un hende ku tin problema ku ku kurason, hendenan ku tin problema ku sirkulashon. Dus esei ta bisa mi fo'i awoki ku e persona aki ta sufri hopi di inflamashon. Dus e salu òf e sodium den kuminda, den e kumindanan prosesá, ta bin subi e nivel di inflamashon den kurpa. Anto ora e inflamashon ta haltu, e e kurason mester pòmp e e sanger mas pisá pa e e produsí energia anto produsí oksígeno den nos kurpa. Dus mi ta bisa fe oe kuminsá eliminá e parti di salu, di vèt, di kuminda ku ta bin di karni anto kuminsá focus atrobe riba e parti plant based. Semper mi ta bisa go plant based is the biggest news ku mi por bisa oe ta manera bai pa e matanan, bai bèk pa tera. Kiko ta kumindanan ku no tin labels? ku no tin number riba nan ku ta bin di naturalesa ku por kome mas di dje. Ok. Bo, mi ta kere oir nos a kontestá segun mi ta spera, mi onorabel, komo segun mi mi a kontestá tur e preguntanan ku nos a haña. Televidente, kòrda ku bo por manda un whatsapp pa Olga òf bo por yama Olga riba e numbernan ku nos ta pone riba pantaya un djis aki, nos tabata tin nan awor i kaba, pa bo haña kontakto ku Olga. Olga, algun konseho pa ku yerba, ku berdura Kon bo ta kome mèrdia? Nan a puntrabo asini. Si un di nos a papia mas o menos p'e a pasa riba dje, pero fruto ku bèrduranan ku abo hopi bia tin den bo dieta? Sí, sí. Semper mi ta sòru ku mi ta yu tin hopi koló den dje. Dus kolónan di tur sort di bèrdura, dus pèpers, wòrtel, kos bèrdè. Mi ta kome hopi kinoa, depende na ki pais mi ta. Mi ta papia na awo ki den Kòrsou, ki mi ta komiendo kinoa, mi ku mi mama ta traha diferente spring rolls of nos ta hasi ami ta gusta tra kumida di diferente paises un bia nos ta tra algu krioyo algu di asian algu di italia pero semper e parti di berdura nan no to des taugei nos ta usa hopi bia tambe a poco di e mi a tra rice noodles des en bes di pasta ku ta bindi di ariña blanku ku ta hopi maligno pa nos Mi ta hasi pasta ku ta traha di rice noodles. Anto mi ta traha bijvoorbeeld ku rice noodles, mi ta traha un pasta ku ta naturalmente vegan, paso e tin ta rice, e ta arò, di aros e ta traha. Anto hinka tur sort di bardura, mas tantu bardura bo hinka mas dushi e, e, e kuminda ta, ta, ta smak. Pasobra bia nos ta pensa, ai nos tin ku pone hopi salu òf nos tin ku ho, pone hopi kondimentu pa e kuminda smak bon. Pero si nos pone, am, bo sa tur sort di, am, tur sort di yerba, nos pone condiments, bo sa esei e personanan por kome. garlic cu onions pone garlic cu onions tin chives tin watercress cos nan natural si gewoon corta si cumpra na supermarket mas tanto posible anto pone nan tur den cuminda mas tanto bo pone mas sabor ta haña mas aroma ta haña anto e cuminda por mi smaak hopi bon anto atardi hopi bia mi ta gusta come salada algo mas roo no mi semper mi ta make sure cu mas di cincuenta por ciento di mi dia ta cu roo dus cuminda nan cu ta cru cu ta bin di naturaleza no carne cru Pasobra no ta come carne pero cosnan di di matanan cu ta bin cu ta cu ta curudo salada of tin mami ta traha hummus of salsas bijvoorbeeld mi mester traha mi salsa bijvoorbeeld cu cu tomati cu siboyo cu asina tin of wakamoli mi ta traha wakamoli o sa mescla anto mi ta pone ariba batata dushi cu mi batata dushi eigenlijk ta mi pan pasobra mi no sa come pan mi ta mi ta slice batata dushi hopi fini anto no sa pone nan den den den oven dus den den como se dice oven forno den ingles ta den mi cabeza me sa so ta tanto aña a biba afo dus mi ta pone mi mi batata nan dushi den forno fini fini mane pan anto nan ta sali crispy crispy anto mi ta pone ariba nan por ese aguacati of hummus of salsa anto ese ta mi pan di atardi of hopi dia mi ta purba come así na mas mertia pero atardi algo mas frio mas saludabel pe cuerpo. Hopi great bo mi ta kere televidente nan e sigur hopi informacion awe Nan ta punta kinan kon Olga ta usa flax seeds, chia seeds, etcetera den kiko ta come nan. Ami ta tira no bibiaha den smoothie. Men cu e cinnamon tambe awe mi ta matra, ta acorda mi staba matra e juice gewoon di milon, anto mi a gewoon tira cinnamon sin sa e parti cu mi bisa mi pero djis e aroma ta haci e e ta laga ami haña un sintimento cu e juice ta zoet. Si corecto corecto. Caminda mi no haña niun suca den. Si corecto corecto. Chia seeds ho bibiaha nan ta pone nan den awa of gewoon juice. ku no ta di blender òf nan no ta blènt spesifikamente den blender pa hasi smoothies pero nan ta pone den awa òf juice por bebe pa mi ta bisa si ei ta un tiki mas fuerte pasobra bo ta sinti el e hopi hopi hopi fuerte no pa mi ta bisa tira den un smoothie òf sa pone den te awa kayente tambe ta bon hende nan ku tin problema ku ku ku stoma òf ku tripa chia seeds tur e seeds ei ta masha bon pasobra nan tin hopi fibra anto nan ta pega na e e e muraya di e intestino anto nan ta trek tur e shushi for di e tripa dus e fibra e e fiber ku tin den e seeds nan ta hopi bon pa esei. Oke bo ta kere pa awor aki loke nan ku no sabe pregunta no sa kontestá otro kos. Televidente Olga su number di telefòn kaminda bo por bèl ta sinku sesenta kuarenta i tres ochenta i tres Sinku sesenta, kuater tres, ocho tres, i nan a bo por yama si bo ke hasi pedido pa un di e e yerbanan ku e tin aki, anto pa manda un whatsapp e ora ei, e ta number di Merka pero bo ta save e den bo telefòn bou di sero sero unu, tres sero sinku, tres ocho nuebe, nuebe nuebe, sero nuebe loke ku ta sali riba bo pantaya aki nan su website ta www punt olgajob punt com. Anto riba e website eur y ora bo ta bay contact, si contact, den contact bo ta haya tur e diferente plataformanan cu Olga ta riba dje, e ta riba YouTube caminda tin tur su videonan tanto di e biahenan cu el a haci pa Asia pero tambe e parti di vegan incluso loke cu bo a pone ayer awe marduga ta e panel cu bo a bay na e wellness fair.

Mei ora ku mi, si nan ke papia un konsultashon gratis. Anto tambe mi tin mi programashon pa kualke hóben òf pa kualke persona ke ke ku ke kuminsá nan mes bisnes. Pasobra mi ta un bisnes kouch tambe, mi ta yuda nan a kuminsá nan ònlain bisnes. Dus e si tambe mi ta hasi tur kos riba mi wèpsait, tur informashon di tur mi programa. Dus mi ta invitá tur hende libramente wak esei nan tori mi lo haña great pa por kuminsá tra ku un persona pa un temporada mas. Pasobra hopi di e preguntanan aki mi a kontestá nan En general pero cada persona tin un diferente un diferente historia no mi mester puntra hopi mas preguntanan hopi mas deep pa comprende ta di con e problema a cuminsa ki ora e problema ta cuminsa dicon e persona no por implementa e bida saludabel ainda ta kico ta e ta blokia nan pa nan haci e cambionan den nan bida esey un health coach ta haci dus. Nan wak nos ta haña dos pregunta pura pura aki nan nan un hende ta puntra kico e por haci pregunta pa e mancha scuro cu tin na cara Siman pasá dòkter di kuera ta bisa mi ku mancha oskur bibié ta indikashon di hende ku ta posiblemente prediabétiko òf algu asina. Sí. Tin te mak un kopi kos. Por ta solo, tin hende ta haña alèrgisnan solo, tin hende, hopi bibié nan ta kome sierto vètnan ku nan kurpanan no ta apsorbé ku ta sali na kara despues ta bira mancha. Dus mi lo mester hasi un par di mas pregunta pa determiná ta kiko presis, anto ki dia el a kuminsá, anto kon e persona ta kome pa mi por splika ta kiko esaki ta. Finalmente esaki sí ta bira último pregunta. Sheldry ta hika aba. Nan ta puntra kiko abo ta usa pa komo specerij. Komo specerij. Kosnan natural. Hopi bia ta kosnan mi mes ta kumpra bijvoorbeeld wortel, siboyo, garlic entonces esei ta mi specerij pero. Esei ta mes un bia hopi bia bo ta usa e garlic di boter pero bo por kumpra natural entonces chop e. Correcto. Of Himalayan salt mi mes ta traha trese Himalayan salt ora mi a bin fo'i Nepal, dus a salunan ku ta bin ku ta pink Himalayan salt esei mi ta recomenda. Anto bo sa cualke condimentu cu mi usa anto mi ta pensando awor cusio esaki depende na cua pais mi ta pasobra ora mi ta na europa mi ta usa condimentunan di europa cu ta organico na corsou aki mi ta usa hopi bia locual mi mama tin of locual mi mes a trece pa bende anto nos ta usa eseinan mes pasobra e himalayan salt of e trifala cu mi a papia di dje cu por usa por wordo usa como algo cu por cushina cune anto e tin e beneficios nan cu ta yuda badi peso. Si mi ta na Asia mi ta usa mas bijvoorbeeld galangal anto curry anto tur esey nan cu un hende mes ta trata dus depende ta ki soorto pero akinan na Curaçao mi ta usa hopi mas cos natural anto mas e himalayan salt e trifala anto otro condimentonan si e ta organico. Ok great bo. Danki ku bo tabata huntu ku nos aki. Nos ta haña mas èp ku ta bisa nos ku nan a tuma kontakto ku bo. Kaba un bia mas, último bia, si nan por saki number telefònnan pa nos televidentenan pa asina bo por èp. Pero subi riba olgajob punt com televidente ei riba nan bo ta haña tur su manera nan bo drenta kontakto kuné tur e diferente plataformanan ke ta riba Facebook, riba Instagram. Anto riba bo por haña kontakto ku Olga den último dianan ke te aki nan ainda, si no Manera el a bisa, tin hopi dje produktonan aki ku ta keda atras, anto de ku bo por tuma kontakto ku ne pa asina bo por kumpra bo produkto tambe. Olga, danki un biaha mas. Danki Nabo, danki pa e. Ku bo tabata huntu ku nos. E premio ku mi a haña awe, danki pa e oportunidat, danki na tur televidente ku ta bai esta wak. Mi ke inspira abosnan tur kòrda kome kumindanan ku ta bin di naturalesa. Anto mas mas importante kuminsá pensa positivo, kuminsá sinti bo mes mas positivo, pasobra ora bo sinti bo mes mas positivo, tur tur cos ta drecha den bo vida. Great. Olga danki por bo tabata hunto cu nos. Televidente cu Olga Job nos ta despedi, nos ta cera e parti aki di Trae Merdia. Nos ta bai pa un break, ora nos bin back nos abogado ya ta hunto cu nos pa asina nos combersa un rato tambe cu ne den e otro parti aki di bo Trae Merdia.